Anyways, I just dey come back from Port Harcourt, I follow my guy go deny belle. Baba, my guy give girl, give girl belle, comot am like subsidy, the girl say no. He sue my guy to court, na me be eyewitness. We reach court, they give me bible, I stand for witness box na say I, MC Monica swear

Dey get breadwinner again. My mother flash me and flash am back. Na born you born me, no be you carry me come this life. When I know say this Christmas no go get head, na when I see Father Christmas dey dance to win indomie. Baba, the life don rough. I dey come here, bouncers just dey show theirself. Do you know that as a bouncer, if you lose weight, you don lose your job? Na bouncer wey lose weight be barman. For rehab, now I get one bouncer wey lose weight. He come, he say, manager, manager say, what happened? He say, I was sick. He say, what else can you do? He say, I can shout. Now so he say, turn hype man. Give me the, give me the, give me, give me. Baba, If you're a woman here and you're married, every time your husband dey upload your picture for social media dey do my lovely wedded wife, that man dey cheat on you. And those girls wey dey comment nice couple, na dem dey sleep with your husband. No be joke. The worst one wey dey follow your wife dey do your husband dey do threesome na that one wey dey call you mama. You dey happy? Na you born am? They are sleeping with your husband. Some men no dey laugh to this joke. Ah, Do I care about your emotional emotional feeling? Nigerian girls they go dey shout, they go dey chop your money. They say eh, eh, my mental health will be affected. No be your mate dey Chris. Come on, get out. Any small thing, mental health, mental health. Ha. Baba, Yahoo don hard. If you are doing yahoo, leave that thing, do ritual. I say, ma go do ritual. Now I, I go, I go meet Okanayo. I see Okanayo, they shoot skit with basket mat. Say, na confession. Who ask you to confess? Allow us finish this thing. I go meet native doctor, say, I won't do ritual. Native doctor tell me say e go do for me, I go get money but I no go argue with anybody for this country wey argument full. Ha! If I dey try, I'm gonna clap now. True. Nobody wey no fit to make her. Baba, you dey craze, you dey take risk o. I don make am. I resemble Tyrese for your eye.

This year I no get any new year resolution, anywhere life carry me go I dey dia. Na the most wicked people na im first dey send happy new year, happy new year, you dey owe me, you dey send me happy new year, what's happy about this year? Don't try that nonsense. Omo, this life eh, ha, my landlord, my landlord wan, my landlord wey use rules and regulation wan kill us for Lagos, dey deport am. for misbehaviour for uk e dey compound now dey mumu. This life. DJ, you go calm down. Omo, this Nigeria go, e- the way this country dey, this year I say I go do transgender. If I no do transgender, I go do nyash. Na people wey get nyash dey make am.

How yes if una kill me here? If I as I say if I come Benin, I crack joke, una no laugh. I go back Lagos, join Maria's record, they kill me. Wà á pẹ́ o. Na una go still protest, Imo Ole Monica. Baba, I do this one and I go. Do you know that Yahoo is in the Bible? Ha, if you are doing Yahoo, you are fulfilling the scripture. I'll prove it to you. Luke chapter 5, verse 5. Open your Bible. Let me shock you. If you dey do yahoo no bomb UK o, those people na very wicked people. You dey shout work, if you no put ini, they no go reply you. They go dey play with you na when you beat them, you go still complain. Luke chapter 5 verse 5, who is there? Luke chapter 5 verse 5, he said,

Who come remain for Benin road? Everywhere don full. Person wey don treat staphylococcus three times na dem dey call chief of staff. At that point, any hospital wey you enter, doctor go dey give you salute. Chief of staff suppose to dey work Side by side with Tinubu, he don treat. Baba, you don swallow medicine. You treat and come back, you treat and come back. Baba, they suppose give you, you su- we suppose give you something wey, pa- after chief of staff, wetin do you call am? Eh? Why people wey don get infection? You say? Sergeant, the, the staff of honor, staff of honor. ah, my brother, if infection hold you, you wan go buy medicine. You go wait make everybody buy finish. They go come dey think say you get good behavior, na lie. You wan see the doctor direct. Infection don do one of my friend na, no be me o. When I reach there,

The person no tell you say na him get am. Doctor, one of my friend be having that discharge. Now he go dey ask say that your friend how old is he? Um, like 32, 33, na him age he dey come. You no get money, you dey carry your drink go toilet. Who wan poison poor man? You dey protect your poverty. God abeg o. Women hear me, any man wey tell you say I like your vibes, he wan wipe you. I like your vibes, na wipe o. Men, if you wan know say man na motivational speaker, he carry babe go house, girl wey he don meet for the first time, carry am go house, he come try to hold the girl, he come be girl wey come from family wey dey speak English, the girl come tell am say, you invited me to have sex with me?

In the morning, you go home, we'll keep talking, you know I'm a very calm man. Na lie. You come see am. You come dey rub pull himself, if he carry pot under rub for him face. The year o, the girl will come on light. The girl will come go meet am. Jude, I didn't see you as a rapist. Please, I beg you, I can't be on your bed and you stay on the ground. Please, can you come to your bed? You go see the man, I don't stand up. Men where the weekend, but I time they will go play Westlife. That time if you want hold again, na slow motion. Go first, go keep hand for shoulder. After I keep hand for shoulder, You go dey carry am go down small small. Wash your hand touch nipple. Normally, any girl wey touch im nipple, you suppose say, oh. Any girl wey touch im nipple, you still dey look you big time. Na ogbanje. You no dey follow God's plan. God plan na when dem touch your nipple, you go say, oh. Na so When Adam touch Eve nipple, you do oh now. Yes. What's going on? My father say na man when get money dey do DNA test. That is why poor men dey leave am for God. Yawa. My papa tell me say no matter how CCTV camera observe reach, e no dey see rich man when dey comot for side.

I go to go buy seafood okro, I see goat meat inside. na be that one pain me. I come complain give the woman, na im the woman come tell say, hey, when dem go fetch the seafood na flood kill goat join so so wetin water kill no be seafood abi he say na him na him na him two dey support evil this country don rugged o we never even start new year una don dey get resolution na una dey spoil year for una sef. Me as I dey like this, I no get resolution. I just dey rugged am. If you show me shege, I show you shege. I be no be so. Why does ah my deputy? You know why they call my deputy? My own stay deaf till we no dey see. We no dey see till election. Then they'll come give us man wey be woman as governor. I'm from Kogi. You no know? See, Kogi na country on im own. See una. Una dey complain say some people dey complain say una get pothole for Benin. You don see pothole. Na Kogi you go see pothole inside pothole. Keke don ever enter pothole una no see im head. Abeg make una comot una no know wetin God do for una. You don see pot. Na for Kogi person go baff from bathroom.

As we dey fellowship, somebody say wetin be fellowship? Na everything you know. No dey stress me, I no like this work o. Monica Konya say suppose be banker, me. I suppose be lawyer, I suppose dey court dey shout, I put it to you my lord, but Nigeria put am for my body woto woto. I no like stress o. When I start this work, you think say I like am. My father look me say, how come my first son be making jest of himself? I say, calm down, you go like this work. Money there, me no believe. Last year June, now go presidential villa, go crack joke. Them pay me four million to perform for ten minutes. I nearly perform for four days. Poverty na bastard. You no know say you get the kind money you go give your family like this, your position for family go change. You no know. Some of una why una no dey family WhatsApp group? You are contributing nothing. you are a waste of space. Na so I send my father one million when the when the alert enter him phone, my father phone face off as he charge carry phone call me for two minutes my father no talk I just dey hear hmm.

So as I come dey bend am like Benz, I come hit something, flood everywhere. Na I come tell the girl wetin be this, Benin girl look me na im tell me say inside my evian, another evian dey inside. Good night.